Laqgħa b'kumbinazzjoni fl-1986 ma' kopja tal-pittura ta' Rembrandt Ir-Ritorn ta' l-Iben il-Ħali daħlet lill-awtur spiritwali Olandiż, André Nguyen f'avventura spiritwali twila li wasslitu jikteb dan il-ktejjeb, Ir-Ritorn ta' l-Iben il-Ħali, Storja ta' Vjaġġ Lura d-Dar. Nguyen jaħtaf l-ispirazzjoni li tagħtu il-pittura ta' Rembrandt ta' din l-istorja qawwija ta' Alla u jifli bir-reqqa l-bosta movimenti tal-parabbola, ir-ritorn tal-iben iż-żgħir, missieru li jroddlu lura l-istat ta' iben, ir-rabja tal-iben il-kbir, u l-ħniena bla tarf tal-missier. Fir-riflessjoni tiegħu fuq Rembrandt, fid-dawl tal-istess vjaġġ ta' ħajtu, l-awtur jevoka d-dramm qawwi tal-parabbola b'mod sabiħ u li jżommok Il-ħin kollu. Imma fuq kollox, forsi anke bla ma jinduna, il-ħsieb, il-ħsibijiet li hemm żgur iħallu eku fil-qalb tal-qarrej. Jekk taf x'inhi s-solitudni, id-depressjoni, l-għira jew l-għadab, il-ktejjeb ta' New In jista' jgħinek tiskopri mill-ġdid it-temi tar-ritorn lura d-dar ta' l-afferimazzjoni u tar-rikonċiljazzjoni. Kollha kemm aħna, bħalma jammetti l-istess awtur Anri Nouwen, għaddejjin mir-ribelljoni ta' l-iben iż-żgħir li fit-tfittxija tiegħu għall-imħabba tbiegħed mill-għożża tad-dar ta' missieru. kif ukoll kollha kemm aħna, bħall-iben il-kbir, ninsabu wisq aljenati u rasna mgħaddsa fil-ħafna xogħol u ma ntbaħniex bl-imħabba li aħna mdawrin biha. U forsi ukoll din l-aljenazzjoni tal-ħafna xogħol ħallieniha tnibbet l-għira u r-rabja f'qalbna. Il-vjaġġ li jistiednek għalih dan il-ktieb, ir-ritorn tal-Iben il-Ħali hu vjaġġ ta' għarfien veru, fejn ser tintebaħ li jekk int l-iben iż-żgħir jew l-iben il-kbir, is-sejħa vera tiegħek hi li tkun il-missier, b'qalb mimlija kompassjoni, mogħdrija u imħabba għall-oħrajn. Jalla permezz ta' dan il-ktejjeb, Nifhmu kif l-isfida li nħobbu bħal Missier u li niġu maħbuba bħala Iben hija r-rivelazzjoni aħħarija tal-barabbola ta' l-Iben il-Ħali. Parabbola li hi rrappreżentata b'intensità u qawwa friska għal żminijietna f'dan il-ktejjeb tant rinjwien, ir-ritorn ta' l-Iben il-Ħali. Għal dawk kollha li qed jistaqsu fejn waslitna t-taqbida tagħna, jew għal dawk li fil-mixja tal-ħajja b'kuraġġ qed ifittxu d-dawl ta' triq ċerta jew mogħdija żgura, dan ix-xogħol se jnebbahom u jiggwidhom kull darba li jaqrawh. Mela, Ir-Ritorn tal-Ibn il-Ħali, storja ta' vjaġġ lura d-dar, tal-awtur Adrian Ewing, ta' min ngħidu li huwa miġjub mill-Ingliż għall-Malti b'sengħa kbira minn Francesco Piattard u l-pubblikazzjoni hija Ruħ. Ktieb sabiħ fiċ-ċertezza sempliċi tal-għerf tiegħu, daqskemm fil-ġmiel terribbli tal-bidla li għalih qiegħed isejħilna. Hija l-istess sejħa, u nagħlaq hawn, li insibu fl-istess parabbola. Ibni, binti, inti dejjem miegħi, u kulma hu tiegħi huwa tiegħek.